уӕддӕр фӕлмӕмбӕрзтӕй лӕууы ирон адӕмы рагон истори. Фӕлӕ Иры алы кӕмтты фыдӕлтӕ цы фарн уагътой, уый афтӕ ахадгӕ у ӕмӕ йыл рӕстӕджы цыддӕр нӕ тых кӕны. Кӕд абон бирӕ хӕххон зӕххытӕ сафтид сты, уӕддӕр сӕ уырдыгӕй ралидзгӕ мыггӕгтӕ нымайынц сӕ гуырӕн авдӕныл ӕмӕ дунейы ӕппӕты зынаргъдӕр бынатыл. Ахӕм фӕрнӕйдзаг зӕххытӕй иу у Алымыты рӕсугъд ӕмӕ бӕркадджын хохы Саниба. Уый ӕрбынат кодта Гӕналдоны комы хъӕрмыдонмӕ ввахс. Мин ӕртӕсӕдӕ нӕуӕдз метры бӕрзӕнды денджызы ӕмвӕзадӕй. Зындгонд куыд у афтӕмӕй ирон мифологийы, Саниба у хорарӕх ӕмӕ хосарӕхы бардуаг. Нӕ фыдӕлтӕ йӕм рагзамантӕй фӕстӕмӕ куывтой фӕззӕджы, Уӕлдай кадджындӕр уыдис Уӕлладжыры ӕмӕ Мамысон гомы. Уым ӕм абон дӕр кувынц Ӕрхон, Луар, Дӕйыхъӕу ӕмӕ Сатъатӕй ралидзгӕ мыггӕгтӕ. Йӕ кувӕндӕттӕ ис Хуссар Ирыстоны дӕр. Санибайы номыл хъӕу та фыццаг равзӕрд ацы бӕрзонд хӕхбӕсты. Хъӕу тынг рагон кӕй у, ууыл дзурӕг сты йӕ мӕсгуытӕ, кувӕндӕттӕ ӕмӕ алайнаг дуджы уӕлмӕрдтӕ. Ацы дыууадӕс зӕппӕдзы цы адӕм ссардтой се нусон бынат, уыдон хуымӕтӕджы нӕ ныууагътой уӕлӕуыл сӕ фӕлладысджытӕ. Фӕлӕ афтӕмӕй архайдтой махмӕ фӕхӕццӕ кӕнын сӕ ныстуантӕ, сӕ фарн, сӕ намыс, цӕмӕй дугты сӕрты баззадаиккой, чи сӕ хъуыды кӕна, уыдонӕн, рагон царды ӕвдисӕнӕн ӕмӕ фыдӕлты замантӕ мысынӕн. Зӕппӕдзты цы археологон ӕрмӕг разынд, уый хауы ӕхсӕзӕм ӕвдӕмы нозтӕм ӕмӕ дзуры аланты ӕнгом бастдзинӕдтыл Византи ӕмӕ Иранимӕ. Таурӕгътӕм гӕсгӕ, аланты дуджы фӕстӕ хохы Санибайы абоны мыггӕгты фыдӕлтӕй фыццаг ӕрцардысты Сидӕмоны фырты фырт Тӕгайы байзӕддӕгтӕ. Тӕгайы фырттӕ уыдысты Камби ӕмӕ Сӕна. Камбийы ӕртӕ фыртӕй Дӕргъӕвсы равзӕрдысты фараст мыггаджы. Уыдонӕй дыууӕ, Тулатты ӕмӕ Кундух, уыдысты Санибайы Дӕллагхайы бындуры вӕрджытӕ. Есен та ӕрцарди Уӕллаг Санибайы, Уаридоны былгӕрон. Ӕнудӕсӕм ӕнусы райдианы ардӕм ӕрбафтыдысты Згойты мыггаг Уӕлладжыры комы холстӕй. Дыууӕ фсымӕры Фидар ӕмӕ Диу байзӕддӕгтӕ та дӕргъӕвсӕй. Фӕстӕдӕр ам ӕрцардысты Сидахъатӕ, Хъалтуратӕ, Ӕмбалтӕ, Бекатӕ, Улубиатӕ, Кожыртӕ, Кокайтӕ ӕмӕ ӕндӕртӕ.
Ӕппӕты разӕй Санибамӕ ӕрбалӕудис Уӕлладжыры комы Есенатӕй Елбизӕнгом. Мӕгӕр хъӕу кӕм и, уым не скодта хӕдзар, фӕлӕ хъӕумӕ иу цасдӕрмӕ пъай афтӕ уӕнкъӕдзӕх скодта йӕхицӕн хӕдзар. Уыцы систы абон дӕр сты иууон. Афтӕмӕй уырдӕм ӕрбаласты Бекаты, Дзыгойты, Сидахъхъаты, Куындыхаты, Ӕмбалаты,

уӕд-иу уыпцы рацӕйдзимӕ низӕйгог искӕмӕн йӕ дуармӕ марст нӕу. Мӕ не ном дӕр сылгоймӕгтӕй не ном нӕ дзырдтой, Цъаулӕйӕ хуыдтой. Сӕрмы кодтой. Мӕ не ном дӕр нӕ дзырд. Цӕй, мӕнӕ афтӕтӕ кодтой, дӕлӕ доны, доны йӕ дзабыртӕ ничи ныхсадта. Уымӕн мӕ кувгӕ кодтой уыцы донӕй дӕр мӕ уӕлибӕхтӕ. Мӕ доны алы фарс уыди сыгъдӕг. Мӕнӕ сӕтгӕй хуызӕн уынгты фӕцӕй чи уайд, пысыраты йедтӕ нӕ уыди. Ахӕм йедтӕ дзы нӕ уыди. Ӕгъдау, ӕгъдау. Дзуӕрттӕм куыстой, взӕрмитӕ нӕ кодтой, раст фӕндагыл амыдтой, Фыдасы уайын.
Ацы хъӕуы райгуырдысты зындгонд инӕлартӕ Фидараты Афыхъо, Кундохты Муссӕ, Хъайтарты Есенаты Джамбулат ӕмӕ Дженалды Хъо. Мин ассӕдӕйон дӕсӕм азы хохы Санибайы уыдис ӕртиссӕдз хӕдзары, дӕллаг Санибайы та дӕс ӕмӕ ссӕдз. Мин ассӕдӕны сфӕрӕзтӕм азы та сӕнымӕц сӕтцӕ дыууӕсӕдӕ цыппор хӕдзары онг. Уыдис дзы Фидараты галуан, Есенаты гӕнах, цалдӕр мӕсыджы. Аланты дуджы дыууадӕсӕмӕн ус амар стыр цыд аргъуан. Гӕнӕн ис ӕмӕ Санибай рагон дзуары бынаты. Уый тӕтӕры ныппырсты фӕстӕ заууатмӕ ӕрцыд ӕмӕ йӕ ногӕй сарӕзтой минассӕдӕ ӕхсайӕм азы. Уӕд уым дины кусджытӕ ахуыр кодтой сывӕллӕтты кӕсын ӕмӕ фыссын Ӕгъуызаты Иуанейы конд ирон абетӕм гӕсгӕ. Советон дуджы райдианы Арухан ногӕй хӕлд ӕрцыд ӕмӕ та йӕ мах дуджы дыууӕ мин ӕхсӕзӕм азы фӕстӕ амалхъом адӕм сцалцӕг кодтой. Уымӕй уӕлдай сног саив кодтой рагон кувӕндӕттӕ, базылдысты хъӕуы уынгтӕм, доны былгӕрӕттӕм, ӕмӕ фыдӕлты рагон цырын бынат йӕ хуыз скалдта. Цымыдисаг у уый дӕр, хохы Санибай ныр ссӕдз азӕй фылдӕр ӕнтыстджынӕй кӕй кусы наркотикты уацары цы адӕм бахауд, уыдоны реабилитацион центр кусыны ӕмӕ кувыны фӕрцы Хуыцауы ӕххуысӕй уыдон фервӕзынц ам сӕ бӕллӕхы уавӕрӕй. Хохы Санибайы дӕргъвӕтин историйы мидӕг уыд алыхуызон дугтӕ. Йӕ цӕрджытӕ ӕнусты дӕргъы баййӕфтой куыд хорз замантӕ, афтӕ бирӕ зындзинӕдтӕ, фыдывзарӕнтӕ дӕр. Кӕддӕр хъӕу дардмӕ зынди хъомысджын ӕнӕбафтгӕ фидарау. Уӕдмӕ йӕ аив мӕсгуытӕ ӕмӕ гӕнахтӕ уыдысты ӕнӕхъӕн. Фӕлӕ, хъыгагӕн, паддзахы заманы ӕнудӕсӕм ӕнусы уыдонӕй бирӕтӕ хӕлд ӕрцыдысты. Ссӕдзӕм ӕнусы райдианы та хъӕу баййӕфта ӕрдзон фыдбылызтӕ. Уымӕй уӕлдай адӕмӕн хуым зӕххытӕ нал фаг кодтой, уымӕ гӕсгӕ адӕм лидзын райдыдтой быдыры хъӕутӕ Заманхъул, Елхот, Зилгӕ, Ольгинскӕмӕ. Мин ассӕдӕны уӕз фыццӕгӕм азы Джызӕлдоны был лыгъд адӕм сывӕрдтой бындур ног Санибайы хъӕуӕн. Уӕдӕ мин ассӕдӕ ӕхсайӕм азты Туркмӕ цы ирӕттӕ ацыдысты, уыдонимӕ дӕр уыдысты санибайаг бинонтӕ. Уыимӕ ма хохы Санибайы цӕрджыты нымӕц зынгӕ фӕкъаддӕр Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕсты рӕстӕг. ӕмӕ йӕ фӕстӕдӕр. Уӕд хӕсты быдырмӕ алы мыггӕгты минӕвӕрттӕй ацыд фӕндзаертӕ лӕппуйы. Фӕстӕмӕ ма дзы сӕфтӕй сыздӕхт ӕрмӕст ссӕдз. Уымӕй уӕлдай ма хъӕуы историйы уыдис ахӕм уӕззау рӕстӕг дӕр.
Цыппорсыппӕрӕм азы мӕнӕ хъулгъайы куы арвыстой дӕлӕмӕ, уӕд мах сӕмидӕг уым. Махӕн Хъазбеджы хох куыд рахаста,

Хъӕсӕй дӕр бирӕ дӕ. Лӕг та махмӕ тагъдысты зӕронд лӕгтӕ, зӕронд устытӕ, мӕнӕ мах, дыууадӕс, ӕртындӕс, цыппӕрдӕс азыты. Гъемӕ нӕ ӕппындӕр ӕддӕмӕ раксын нӕ уагътой. Афтӕмӕй нын нӕ фос хизын мӕ нал уагътой. Есенатӕ йер ӕппӕт разӕй сӕ адонӕн сӕ байзӕддаг сӕ тымыдмай, уой згӕнӕлды хосзӕрдӕ хъӕуы сӕрфт. Ме цалдӕр хатты фӕнадтой нӕ сын куымдта йӕ хӕдзӕртты. Ме цалдӕр хатты ме раппӕрстой. Ӕмбалаты Гӕбӕтчызг уый дӕр афтӕ, уый дӕр фӕнадтой. Хадыгхъатӕй Дзыго зӕронд ис, уый дӕр фӕнадтой. Мӕ мах Хосбыры ма сӕстӕн уыдон куы баздыстӕм, уым хуым бакодтам, фӕззӕджы сӕ куы ӕмбырд кодтам, тыллӕг куы иста, уӕд Дженалы хъуыры Дзыгойы галур дӕтты сӕвӕрдтам, Гӕбӕт ардӕм ралыгъдис. Ӕмӕ сӕ хъӕнимӕ баластам. Ани нӕ радтой, уыдон баззадысты уым. Фӕлӕ нын гӕнӕн нал дӕн, ардӕм ӕрлыгъдыстӕм Чермены хъӕумӕ. Ӕрлыгъдыстӕм, ном колхозты куыстам. Стӕй уӕд фӕндзай-ӕхсӕзӕм азы Хрущевы дуксаг кодта Мӕхъхъӕлы, уӕд махмӕ Дзыгойтӕй Ӕвысӕр зӕгъгӕ, уый бацыди Касады Валодямӕ.

Уӕд февнӕлдтой ӕмӕ хӕдзӕрттӕ халын байдыдтой, дӕрӕнгӕн сӕ байдыдтой ӕмӕ хъӕддзаумӕ фӕдаргътӕ кодтой.
Хъыгагӕн, абон дӕр Ирыстоны скӕсӕйнаг хайы зынаргъыртӕ комы Тырсыгом, Къоб ӕмӕ Хъудыком сты Гуырдзыстоны арӕнты фӕстӕ ӕмӕ уырдыгӕй рацӕугӕ стайӕхсӕз мыггаджы минӕвӕрттӕ нӕй фадат сӕ фыдыуӕзӕгмӕ сӕрибарӕй цӕуынӕн ныр ӕвддӕс азы дӕргъы. Хохы Саниба тауы тырсыгоммӕ ӕппӕты ӕввахсдӕр хъӕу ӕмӕ куыд рабӕрӕг, афтӕмӕй тырсе ралидзгӕ мыггӕгтӕй чидӕртӕ ам хӕдзӕрттӕ балхӕдтой, кӕнӕ сӕхицӕн ам куыст ссардтой, цӕмӕй сӕ фыдӕлты бӕстӕмӕ уой хӕстӕгдӕр. Мӕхӕдӕг дӕн Къобаг. ӕмӕ нӕ хӕхбӕстӕй махӕн нӕ бон цӕрын нӕу. Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, Ирыстон алчидӕр зоны, нӕ хабар куыд у, хъуд, тырсыгом, мӕкъуыб, цы уавӕры бахаудыстӕм, нӕ бон нӕ райгуырӕн бӕстӕмӕ ацӕуын куыд нал у, уый. Ӕмӕ Дыууӕ мин ӕхсӕрдӕсӕм азы ацыдтӕн мӕ райгуырӕн бӕстӕмӕ мӕ та мӕ фӕстӕмӕ раздӕхтой. Ӕмӕ нӕ хъӕубӕстӕ, нӕ хӕхбӕстӕ мӕ бон цӕрын нӕу, ӕмӕ уӕд мӕнӕ Бикойты Витали кӕцы уазӕгдзӕрӕн байгом кодта. Ӕмӕ загътон, цӕй цалынмӕ фадат уа ма ацӕуын, уӕдмӕ ӕрдӕм кусынмӕ куы рбацӕуин, уӕд уӕлдӕфӕй улӕфин,

Хохы Санибайы хъӕу рагӕй дих кодта уӕллаг ӕмӕ дӕллаг сыхтыл, фӕлӕ ма уымӕй уӕлдай алы дугты дих ӕй кодтой динтӕ парахатгӕнджытӕ. Уыдоны архайдӕй йӕ цӕрджытӕй сӕ иутӕ райстой чырыстон, иннӕтӕ пысылмон динтӕ. Хъӕуы уыдысты аргъуан, мӕсджыт ӕмӕ фыдӕлты рагон кувӕндӕттӕ. Ӕмӕвӕдза куыд диссаг у, кӕд Санибайы цӕрджыты уыцы дыууӕ дины дих кодтой, уӕд сӕ сӕ фыдӕлты рагон арӕг ӕгъдаутӕ иу кодта кӕддӕриддӕр, уымӕн ӕмӕ йӕ цӕрджытӕ пысылмонӕй, чырыстонӕй цыдысты раздӕрау сӕ фыдӕлты куывддон бынӕттӕм ӕмӕ сыл сӕхи фӕдзӕхстой. Дзортын кувыны гъдау адӕмы кӕрӕдзиуыл ӕнгом баста. Ӕнгомдзинад та тыхдӕр у ӕмӕ ныфсдӕр. Санибайы цӕрджытӕ кӕддӕриддӕр зӕрдиагӕй куывтой Уаси Ларе ком Аларды мӕлӕтты дзуармӕ. Ӕппӕты кадджындӕр сӕм у Рекомы дзуар. Йӕ равзӕрдимӕ баст у рагон таурӕгъ. Иу ӕхсӕв хохӕй хъазыны згъулы рдыгӕй Цыдӕр ратахтам ӕмӕ бӕстӕ ныррухс кодта ӕмӕ уым къуыбырыл ӕрбадтис. Мӕнӕн, ӕвӕццӕгӕн, дӕснытӕ ӕртӕккӕйы хуызӕн дӕснытӕ нӕ, фӕлӕ чи зыдта, ахӕм дӕснытӕ уыдысты. Мӕ дӕсныйӕ нӕ афтӕ зӕгъы, дӕсны цы нӕ афтӕ зӕгъы, уырдӕм, дам, ссӕуыд, уым, дам, хъуамӕ исты уа. Йемӕ усӕн бӕрзондмӕ ссыдысты ӕмӕ

Уой схаудта Фидарати мыггаджы хал. Имӕ загътой, гъер ацӕут, ӕртӕ кӕрдзын скӕнут, ссӕут ӕмӕ райсут. Мадам гыццыл дӕлдӕр куы рцӕуат, уӕд уым гыццыл байбын ис. Мадам ӕй хон бавӕрут. Дӕстытӕн афтӕ. Имӕ ссыдысты ӕмӕ куыд загътой, афтӕ дӕлдӕр ссыдысты, мӕ сӕр гыццыл байбын уыдис, ахӕм, ӕмӕ рӕхыс хон бавӕрдтой. Мышхачъиги бадхтой ӕмӕ, дам, их уым бавӕрдтой. Афтӕмӕй дӕснытӕ уӕддӕр дӕснытӕ сты ӕмӕ загътой, хӕрон кӕнын хъӕуы кувӕндон. Кувӕндон. Ӕмӕ скӕнӕм, куыд скӕнӕм? Мот. Хистӕртӕ, ӕвӕццӕгӕн, зондджындӕр уыдысты, стӕй дардмӕ фӕлгӕсӕн чи уыд, ахӕм, ӕмӕ загътой, уӕлланджы гомӕй ралыгъдыстӕм, Уым куывтам Рекомын ӕмӕ ӕд скӕнӕм Рекомӕн кувӕндон. Леуышы цъуппыл ӕд скодтой Рекомы бон, Рекомын кувӕн бон. Мӕ не бӕрӕгбон хӕр фыдӕй-фыртмӕ тӕккӕ мӕнӕ числотӕм гӕсгӕ ӕппар, раппар-баппар кӕнынц, фӕлӕ хӕр мах фыдӕй-фыртмӕ ӕз дӕр мӕхӕдӕг дӕр афтӕ кӕнын, гурхӕтӕм мӕйыл. Йӕ дыккаг сабаты рекон бон йӕ дыккаг хуыцаубоны кӕрдӕгхӕссӕг афтӕ кодтой нӕ фыдӕлтӕ ӕмӕ мах дӕр афтӕ дарддӕр кӕнӕм, чи сомы гӕсгӕ нӕ кӕнӕм. Фӕлӕ йӕ дыккаг куыд рӕййафы, афтӕ. Емӕ афтӕмӕй баззадис ӕмӕ уыцы рӕхысмӕ сӕ миниуӕг уыдис. Йӕ риу хуссӕстӕг куы скодта, уӕд-иу загътой, дӕсны сын бацамыдта уый дӕр. Ӕмӕ йын загътой, ӕртӕ кӕрдзын скӕнут, Рӕхыс ӕрхӕссут ӕмӕ Ер-Рекомы ӕркомкоммӕ куы ауыридон, уӕм йын рӕсугъд суадон мӕ хом сӕвӕрдзыстут. Мӕ рӕхыс онг сӕвӕрдтой, уӕд-иу уарын райдыдта. Ме сасфын къуыди уӕз куы суад, уӕд та-иу загътой, адӕм ерӕггъӕд у ӕмӕ мӕ скодтой уӕллаг хъӕу, ер фидаратӕй кодтой в основном роды куывд дӕр. Ме мӕ рӕхыс куы рхастой, уӕд-иу роды куывд скодтой. Уымӕ рӕстӕг сӕ мӕ зӕрдӕ хуагъой тыххӕй. Ӕмӕ та йӕ уӕлӕртӕ кӕрдӕны скодтой, ссыдысты ма йӕ рӕхыс схаста ӕмӕ йӕ бынат сӕвӕрдтой. Афтӕ ма йӕ хӕрзӕрӕгмӕ фӕкодтой фидаратӕ. Ӕртӕдзары бын Исасы хъӕу. Уациллайы дзуар йӕ хорзӕх нӕ уӕнд, Рекомы дзуар мӕ мӕнӕ нӕ фӕсӕвӕрдин дзуар. Мӕ се ппӕтмӕ дӕр куывд-иу скодтой, дӕлӕ тӕккӕ нал ис уыцы бынат, фӕлӕ-иу куывд скодтой

комы. Мӕ уордыгӕй хастой уӕлибӕхтӕ чъиритӕн дон. Стӕй Уациллайы бӕрӕгбон мӕнӕ ӕрбахӕццӕ, уӕд йӕ бынмӕ суадон и. Ну, дзӕвгар ӕм суайын хъӕуы, фӕлӕ уырдӕм цыдысты ме уырдыгӕй хаст. Зивӕг нӕ кодтой ахӕмтӕ мӕттӕм. Мӕ уырдыгӕй хастой донхосы, бӕгӕныйӕн дӕр, алцӕмӕн дӕр. Мӕ фыдӕлтӕ куыд куывтой, ӕз дӕр сӕм афтӕ кувын. Алардзыйы дзуары йӕ хорзӕх нӕ уӕнд, Афтӕ фӕкувын сты, де ргом, дам, дӕ ма куы раздӕх, дӕ чъылдымбӕдын кувдзыстӕм. Ардӕм та дзы нӕ мӕнӕ дӕ бон куыд загътон, Скъӕтӕй тынг зӕронд лӕг. Мӕ ныхасмӕ райсомӕй раздзимӕ, дам, мӕм афтӕ-ма афтӕ фыны дуары федтон, мӕ дам, уӕлӕ уӕ Аларды изӕр скӕнут, куыд ӕмбӕл, афтӕ, мадам, уӕ сывӕллӕттыл рынчын нал кӕндзысты, фӕдзӕбӕхдӕр уыдзысты. Мӕ сылгоймӕгтӕ сӕ сывӕллӕттимӕ нӕлгоймаг-иу скуыста мӕ-иу рацыди. Цыдысты сылгоймӕгтӕ ӕмӕ ӕртӕ зылд дӕр кӕнӕ алы фарс, дӕ сывӕллон-иу. Федза хъӕбысӕй йын йӕ къухы ныххӕцмӕ сахат фӕцырдӕм зил, уыцырдӕм нӕ, фӕлӕ иннӕрдӕм.
Ардыгӕй цы мыггӕгтӕ алыгъд, уыдонӕй сӕ фыдӕлты зӕхх ацы рӕсугъд хӕхбӕсты рох нӕу. Бӕрӕгбоны рӕстӕг адӕм зӕрдиагӕй ӕрбацӕуынц уарыл сӕхи бафӕдзӕхсынмӕ. Хъӕусӕрмы хохы цъуппыл рагон рекомдзуар сног кодтой Дзанайты Слава йе мбӕлттимӕ ӕмӕ йӕм азӕй-азмӕ фылдӕрӕй-фылдӕр адӕм цӕуын райдыдтой.
Дзуармӕ куы цыдысты дзуармӕ, уӕд махмӕ иууылдӕр мӕхӕдӕг дӕр чъиритӕ хастой, хастой дзуары бынмӕ ӕрмӕстдӕр бӕгӕны къуымӕл. бахсивыдта. Ӕндӕр арӕх дуармӕ мӕ ничи хаста. Ныр кӕсы мӕ сылгоймӕгтӕ дӕр бӕгънӕгӕй ӕмӕ водкӕ тедтӕмӕ дзуармӕ фӕкусивӕйц, уый раст нӕу. Уырдӕм ӕмбӕлди мах кӕстӕртӕ, стӕй нӕ хистӕртӕ иу кӕмӕн у загътой, уый чъиритӕ чи куывтаид, уый. Кӕстӕртӕ мах иууылдӕр цыдыстӕм уырдӕм, уым хистӕртӕ йӕ махӕй хистӕртӕ чи уыд, ахӕм лӕппутӕ. Уыдон дӕр исыд, фӕлӕ иу хистӕр чи чъиритӕ чи куывтаид, уый. кусӕрттӕ алы хӕдзар дӕр кодта ӕмӕ уырдыгӕй ӕртӕ фӕрсчы физгуынӕг, ӕртӕ цыхоны лӕгӕны.
Бисонды райдзаст бӕркадджын комбӕстӕуы хохы Саниба. Хӕстӕгӕм у Сӕнайы хох, уырдыгӕй дымгӕ хӕссы сыгъдӕг уӕлдӕф. Алырдыгӕй цӕсты рӕвдауынц сыгъдӕг кӕрдӕг ӕмӕ дидинджыты алымыты ирд гауызтӕ. Цъӕх-цъӕхид къӕбылдзыхъхъӕдты ӕмӕ къуылдымты ӕмбисонды хӕрдгӕхуыдтӕ. Йӕ ӕрдзы хъӕздыгдзинӕдтӕн сӕрӕвӕрӕн тауы йӕ ӕлутоны уӕлдӕф. Ӕгас ком дӕр бирӕ дидинджыты ӕмӕ кӕрдӕджыты тыххӕй фӕкӕны ӕмбисонды хӕрздӕф. Бӕрзонд хохӕй быдырмӕ ныфсхастӕй тындзы комы астӕуты цӕссыгау сыгъдӕг къаури дон, йӕ уылӕнты хъомысджын уынар ӕмӕ хуры бын йӕ алмаситы барты бурӕй райы адӕймаджы зӕрдӕ. Адӕм сӕхи куыстӕй цардысты. Уӕлӕ гӕр уӕсы это сӕнттӕ чи сты, уӕлӕ дуртӕн бырд кӕм сты, дуртӕ нӕ уыдон Ӕмбырд кодтой мӕ зӕххытӕ уыди мӕ гауыз дӕр цагътой. Алчидӕр садзгӕ ныккӕнын дӕр дзы зайгауыз дӕр кӕны. Ам уӕлдӕфдӕр ортафиаг донӕй дӕр хуыздӕр у. Ортафиаг доны цытӕй лечебницӕтӕ нӕ уыдон ам кӕнынмӕ хъавыдысты, фӕлӕ ам нарӕг ком у. Мӕ сауӕтфиаг дон ма хастой. Йӕ уӕлдӕф ам бирӕ хуыздӕр у. Ну, ферӕм схъомылдӕр куыннӕ уарзон. Кӕмттӕй уылдӕр рӕсугъдысты, фӕлӕ мӕнӕн мынӕгӕй рӕсугъдтӕ се ппӕтӕй хуыздӕр у.
Абон ма хохы Санибайы рагон цӕрджытӕй баззад ӕрмӕст цалдӕр лӕджы. Иннӕ хӕдзӕрттӕ та сӕ хицӕуттӕ сарӕзтой сӕрдыгон улӕфынмӕ, кӕнӕ бӕлццӕттӕн фысым уӕвынӕн. Туристон уылӕн кӕй рӕзы Ирыстоны, уый нӕ абон алчидӕр зоны. Ирыстон у бӕллиццаг алы бӕстӕтӕй ӕрбацӕуӕг адӕмӕн канд йӕ ӕрдзы ӕмбисонды бӕркӕдтӕй нӕ, фӕлӕ, фыццаджыдӕр, йӕ цымыдисаг истори, арф мидисджын культурӕ, аивад ӕмӕ ӕгъдӕуттӕй. Уымӕ гӕсгӕ тынг ахсджиаг у абон, туристтӕ чи суазӕг кӕны, уыдон аккаг ӕмвӕзадыл куыд ӕххӕст кӕной уыцы хӕс, уый. Хохы Санибайы ис цалдӕр уазӕгдзӕрӕны. Сӕ иуӕн йӕ хицау бацархайдта, цӕмӕй йӕ тӕккӕ къӕсӕрӕй бахизгӕйӕ бӕлццон фена ӕмӕ банкъара, цы бӕстӕм ӕрбафтыд, уыцы адӕмы культурӕ. Мах хъуамӕ не гъдау равдисӕм рӕсугъдӕй, гъдауджынӕй, нӕ фыдӕлтӕ нӕ куыд амыдтой, афтӕ. Мӕнӕ хъуамӕ Не рбацӕг ӕвӕг адӕм, нӕ уазӕг адӕм хъуамӕ бахудой. Мах чъизи стӕм, мах нӕ гъдауы стӕм, мах нӕ пъланы стӕм, хъӕуыл кусын хъӕуы фыццаджыдӕр. Хъуамӕ равдисӕм нӕ уӕздандзинад, нӕ рӕсугъддзинад, нӕ сыгъдӕгдзинад ӕмӕ нӕ фыдӕлтӕ цы къӕбӕр сӕ хордтой, хъӕуи. Ӕмӕ хъӕуи у махӕн нӕ цӕсгом. Уымӕн ма ӕрбацӕуынц Уӕрӕсейы алы къуымтӕ ӕрбацӕуынц, алы къуымтӕй. Ма алыхуызон адӕм сты. Ӕмӕ дзы алкӕмӕн дӕр йӕхи ӕгъдау ис. Дӕхӕдӕг дӕхи куыд равдисай, дӕ уазӕг дӕр афтӕ уыдзӕни. Уый алы ран дӕр афтӕ у. Дӕхӕдӕг дӕхи куыд ӕвдисай, дӕ уазӕг дӕр афтӕ кӕндзӕни. Мӕнӕ ирон ӕмбисонд куыд у: «Кӕвӕрдоны изӕрӕй, дам, кӕ». Дӕхӕдӕг ӕгъдау куы ӕвдисай, ӕмӕ дӕхӕдӕг сыгъдӕг куы уай, сыгъдӕг. уӕд дӕ уазӕгдӕр дын дӕ рӕсугъддзинӕдтӕм кӕсдзӕни ӕмӕ сӕ кӕндзӕни. Аумӕй ӕхстарддӕр хъуыддаг дзы ницы абон. Науыл кусын хъӕуы. Ерысмӕн ӕртӕккӕ скодтон правила туризма называется. Ӕмӕ дзы расписано там все аздӕр дзы фыст ис, йӕхи куыд дара, аргъуанмӕ куыд хъуамӕ бацӕуа, ам йӕхи куыд дара. Ну, йед нӕу ахст лӕг нӕу, нӕ? Фӕлӕ гъдауыл алцыдӕр. Алцӕу дӕр гъдауыл. Мӕнӕ дын уӕлдӕф, мӕнӕ дын рыст. улӕ фразу басгӕ палан мӕнӕ нӕстыл ныххӕц ма митӕ кӕ фидиссаг митӕ уыдӕттӕ ам нӕй стӕй дзы нӕ уыдзӕни цалынмӕ мӕ цӕсты рттивадмӕ уымӕн мӕ хай у махӕн исхатырмӕ зӕгъ махӕн у нӕ цӕсгом
алы ирон лӕгӕн дӕр кӕцыдӕр сӕрмагонд комы ис йӕ мыггаджы йӕ хӕдзарвӕндаджы гуырӕн авдӕн ӕмӕ йӕ ӕрвон хъомысӕй арфӕгонд чи кӕны, уыцы рагон дзуар. Иры хӕхбӕстӕ ӕмткӕй райсгӕ та у ирон адӕмӕн йе ппӕт монон ӕмӕ культурон бӕркӕдты ӕвӕджиауы хӕзнадон. Уымӕ гӕсгӕ фыдӕлтӕй нын фӕдзӕхст Ирыстоны табуйаг хӕхбӕстӕ кӕддӕриддӕр хъуамӕ уа не гас адӕмы йӕ алыварс чи рбатымбыл кӕна ӕмӕ йын йӕ царды нузтӕм чи рухс кӕна, ахӕм фӕрнӕйдзаг